I. We have all subscribed to Memory TV. Yeah. mema wakɔabra ɛnɛ nso biom de ba Mamrip TV ɛso wɔfa yi ma ɛnɛ nso biom mesane wo adi ahyia sɛdeɛ daa me ne wo ahyia a yɛyɛ no no Mamre yɛ ekuo a ɛnhyɛ aban ase nanso yɛafa de ato yɛn ho so sɛ yɛbɛboa na yɛn nuanom a biribi nti wɔadi dɛm wɔ wɔn adwene mu anaasɛ biribi nti wɔanya haw wɔ wɔn adwene mu no, yɛbɛka wɔn de wɔn abata yɛn ho ama wɔahunu sɛ wɔn nso ka yɛn ho, wɔyɛ nnipa sɛ yɛn ara. Sɛbe adwenemhaw yɛ yare a ɛtumi to onipa biara, me ɔfɛyi mu a mekasa yi, ɛbɛtumi ato me. Saa ara nso na ɔhwɛfo a wohwɛ me wɔn nso betumi ato wɔ. Ɛno nti ne botae a yɛde saa kuo yi sii hɔ sɛ, yɛde kuo yi sii hɔ sɛ ɛbɛboa na yɛn nuanom a ɛwɔ adwenemhaw no, yɛbɛka wɔn de wɔn abata yɛn ho. Fa na mewɔ ha, me nuanom san ba bɛka me nsa a me ne wɔn ba bɛdi saa dwumadie yi. Enti mɛma me nuabaa Akwaaba. Me nuabaa Akwaaba. Yaa agya.
A Wo din ne dwumadi titire a wo nso wodi de boa Memory? Me din de Mary Ofosu Okansi. Meyɛ nurse ma Memory a yɛhwɛ community mental health so wɔ Memory.
Yo, Me nuabaa mema w'akwaaba de ba Memory. Ya, Agya. Me paatwɔ wo din?
Pakyɛ frɛ me Yaachaa.
Yo. Mɛsan aba wo so bio. Nnansa mɛba wo so no, ma menkɔ etire hɔ na me ne me nua bɛɛma a ɔno nso wɔ etire hɔ aba na de ba Mamref TV. Yɛ nea wo din ne dwumadi a wo di de boa Mamref ekuo yi. Yɛfrɛ me Rev.
Paul Awuah Donkor. Me na me yɛ sɔfo a me hwɛ asɔfo kuo a ɛwɔ Mamref mu. Yɛ dwumadi a yɛ di ne sɛ ɛyɛ Nyame adehyeɛ a Awurade de wɔn bɛka yɛn nsa no. Yɛboa wɔn wɔ mpaebɔ mu, hyɛ wɔn nkuran wɔ nkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyame adom mu no wɔn bɛba into their sanity.
Yoh. Adɔfoɔ a mohwɛ yɛn, sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, kuo yi yɛ kuo a yɛn botaeɛ ne sɛ yɛn nuanom a biribi nti biribi nti wɔanya haw wɔ wɔn adwene mu no, yɛbɛka wɔn de wɔn abata yɛn ho. Enti nnɛ yɛwɔ yɛn nuabaa baako wɔ ha. Na deɛ nti a ɛnnɛ waba bɛbem TV no yɛne bɛdi nkɔmmɔ na me nkɔmmɔdie no me gye di sɛ wo nso ɛbɛhyɛ wo nkurane, ɛbɛhyɛ wo nkurane ɛma ebia wo nso wɔ saa haw no bi na wopɛ sɛ wotu anamɔn bi na wohu sɛdeɛ wobɛsi fa atu w'anamɔn asi afa me nua baa mema wo akwa ba bio. Yɛn agya. Dɛn na ɛde wo bɛpuee Mabel TV? Ɛyɛ adwenemuyare a minyaeɛ nti na mema bɛpue ma me TV. Ad, adwenemuyare a wonyaeɛ, wonyaeɛ bɛyɛ mfeɛ sei ni, anaasɛ abosome sei ni?
Mepakyɛw, menyaeɛ mfeɛ dubaako nie.
Mf, mfeɛ dubaako nie. Dɛn na ɛde wo wuraa mu, anaasɛ dɛn na ɛkɔɔ so nti ma wonyaa saa ɛhaw no? Mm, me nuabarima. Me me woe na me woe no abosome mmiɛnsa mu ara na me de nyaa saa yareɛ no. Na me nyaaeɛ no ɛɛ me adɔktafoɔ yɛ nhwehwɛmu hu sɛ ɛnyɛ awoɔ akyi yareɛ na mmom ɛyɛ yareɛ adwene mu yareɛ na manya. Yoo.
Ahwɛfo a wɔhwɛ yɛn, sɛdeɛ yɛn nuabaa no rekyerɛkyerɛ mu no, mprɛ pii no, sɛ yɛwɔ mantamu, anaasɛ yɛwɔ nsɔre mu, anaasɛ yɛwɔ yɛn fie mu, na sɛ obi nya adwenemhaw a, yɛne ɛtaa ka nsɛm pii de fa no. Bi bɛka sɛ ebia sɛbe ɛyɛ duabɔ anaasɛ ne bɔne bi na yɛn nua bɛyɛ sɛ ɔkɔwoe na ɛmaa no de fa mu nyaa saa ɔhaw no. Na me nua sɔfo wɔ ha. Sɔfo, sɛdeɛ me nuabaa yi si reka n'asɛm yi, So yɛbɛka sɛ ɛyɛ honhom mu asɛm anaasɛ ɛyɛ yareɛ kɛkɛ na ɛbɛsoɛ no? Ɛdeɛ mommue asɔfoɔ yi a monim honhom mu nsɛm yi.
Oh meda ase Nyame nhyira wo. Na ɛm sɛ yɛn nua baa ɛɛkasa no ɔno ankasa dii kan kaa sɛ ɛm sɛ dɔkta ɛka kyerɛɛ no ɛma no huu sɛ ɛnyɛ awoɔ akyi ɛyareɛ na ɛmom no ɛyɛ adwene mu haw. Nti na ɛyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ bi a dɔktafoɔ ankasa ɛhwɛ ɛhu neɛ ɛha no. Enti wɔn maa no hunu sɛ ɛyɛ adwenemuhaw na ɛha no. Enti no ɛyɛ something a me me hu no sɛ doctors atumi ahu adeɛ pɔtee a ɛha no no deɛ ne kyerɛ sɛ ɛyɛ medical. Enti no it needs medication. Enti me ntumi nnyina nka sɛ ɛyɛ honhom mu adeɛ anaa sɛ ɛyɛ duabɔ bi anaa sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛmfiri natural causes. Yiw, me nuabaa, ma mensan mmra wo so bio, ma mensan mmra wo so bio. Bere a wuhuu yare yi no, so wotoa so kɔ ayaresabea anaasɛ wofa baabi foforo?
Yiw, me nuabarima, mepɛ akyɛ wo, mekɔɔ ayaresabea no toaa so, na wɔde me akɔ asɔrefie nso pɛn. a ɛkwan a ɛmaa me kɔpie asɔre fie no, na yareɛ no aba a meyɛ kekakeka, ɛna adomfoɔ bi kyee me na wɔde me kɔɔ asɔre fie, ɛne wɔn yɛɛ me ayakayakadeɛ bebree, wɔn boo me, hwɛɛ me ara nso me ho antɔ me, baa m'ani baa me ho so na yɛsan de me kɔɔ ayaresabea na yɛmaa me aduro no, ɛsan te kɔeɛ. Nti yareɛ no deɛ. Ɛɛ, yɛbɛtumi aka sɛ ebia ɛyɛ honhom mu anaasɛ ebia ɛnyɛ honhom mu, na me mmom deɛ, me me deɛ no deɛ, megye di sɛ, sɛdeɛ mekɔ ayaresabea ne ahwɛ me ama me ho atɔ me no, ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ honhom biara na ɛreha meɛ, na mmom ɛyɛ yareɛ na aba. Sɛ mete w'asɛm yi a, yɛde wo kɔ asɔrefie ma yɛbɔ wo dua mu. adu fapem horow atete bebree mu, nanso ne nyinaa mu no, woannya ayaresa anaasɛ mmuae biara amfi hɔ amma. Kosi sɛ yɛsan de wo kɔɔ ɛyɛ ayaresabea. Ɛhɔ na wohuu nsonsonoe anaasɛ ɛhɔ na wohuu sɛ seesei deɛ, Buroni no ka sɛ, improvement aba wo nipaduam. Nti seesei a egu so a yɛne wo rekasa yi, anaasɛ seesei a wote Mambi TV soɔ yi a yɛne wo rekasa yi, yareɛ no ɛda so wɔ hɔ anaasɛ wohu no sɛ ɛkɔ? Ah, yareɛ no, seesei no a metumi a mepo TV so a meka sɛ, mentumi nka sɛ ɛkɔ koraa, na mmom meda aduro so a menom aduro a berɛ biara. Enti sɛ aduro no, sɛ megyae nom deɛ a, yareɛ no bɛtumi aba. Na metɔ kɔ so nom m'aduro a, yareɛ no deɛ ɛmma bio. Enti seesei me m'ade srɛdeɛ a ɛma a mede bɛpue Maverick TV yɛ as asrɛdeɛ a yɛresrɛ adɔfoɔ nyinaa sɛ wɔnnom mmoa Maverick. Sɛ Maverick wɔ mmoa bebree a ɔde reboa yɛn nanso ɔnni asomufoɔ a asɔ n'asene reboa no. Enti yɛsrɛ obi biara sɛ ɔnyɛ Maverick adom na ɔnhu yɛn mmɔbɔ na wɔmmɛboa yɛn. Ɛkwan a mefaa so hyiaa Maverick no. Ɛyɛ kwan soronko koraa na ɛnam so a mede hyia me mma. Mitiee FM station bi, na akyɛ nti meretie no ara na mihyiaa ɔbaa bi a ɔbɛtenaa so kaa n'akosɛm, na yɛfrɛ no Aunty Efe. Enti Aunty Efe na mefaa ne namba na ɔdaɛrɛtee me maa memory. Na yareɛ no ɛrehyɛ aseɛ no, na ɛɛden. Na me mpo mennim sɛ ɛyɛ yareɛ, na mmom sɛ ɛyɛ honhom mu nsɛm, esiane sɛ. eh, adwenmuyare, munya a, ɛsono obiara ne ne deɛ. Me me deɛ no yɛ ba eh, bipolar disorder, bipolar disorder, na ɛba saa no a, m'ani bue kɔ akyiri, mehu nneɛma bebree, mete nsɛm wɔ m'aso mu, na ɛba saa no a, yɛ a na ɛyɛ wo sɛ woafiri wiase koraa, wokɔ wiase foforɔ. Enti ɛba saa no a, yareɛ no, ɛma wo, wo, wokɔ ahohiahia mu a, Sɛ obi ansɔ wo mu a, ankame ayɛ sɛ woanku wo ho mpo a, ebia wobɛpaw wo ntoma nyinaa agu a worensan mma nnipa tebea mu bio. Na ɛbaa no saa nso no, mihyiaa adɔfoɔ ma wɔsɔɔ me mu boaa me na wɔde me kɔɔ ayaresabea. Na eduruu baabi no, na ayɛ den, nti wɔtoo me agyaagyaamu, nti m'ammere po na ebesɔɔ me mu a wɔatoa so ahwɛ me ara besi saa bere yi. Mehyia mɛmrɛ kunu mfeɛ mmienu ni ɔmo atɔ me adura yɛsrɛ adomfoɔ sɛ ɔmo nyɛ yɛn mmoa ɔmo nom mmoa yɛn na yɛn ntumi ntɔ yɛn aduro nkɔ so nom na saa yareɛ wei sɛ bi ba w'abusua mu a nyame ammoa a. Mobɛpo mo dehyeɛ no, sɛ ebia ɛyɛ honhom bɔne bi, ɔse wakɔyɛ obi adeɛ, anaa wakɔyɛ obi bɔne na obi ayɛ no saa, nso ɛyɛ yareɛ a ɛka nipa ho. Yareɛ nso deɛ daa ne daa nyinaa ɛka nipa asetena ho, nti yɛsrɛ adɔfoɔ sɛ wɔnyɛ yɛn mmoa na wɔnom mmoa yɛn na yɛntumi. ntɔ yɛ nnuro. Yo, ahwɛfo a mo hwɛ Mamlib TV, eh, sɛdeɛ yɛn nua baa no a eh, ɔhaw no baa no so na wɔakyerɛkyerɛ mu no, wɔanhwɛ sɛdeɛ ɔbaa a ɔsi teɛ a ɔte hɔ, sɛ wɔ, wɔn anka sɛ ɔwɔ haw sei a, ɛbɛn no ho sɛ ɔwɔ ɔhaw a ɛte sɛ yei. Me nua baa, afutuo bɛn na wowɔ de ma obi retie wo, ɔno nso wɔ saa haw no ara bi a biribi yɛ no sɛ nka bi a ɔnkɔhyɛ akɔmfo anaasɛ mpo, Wɔn mu aduro wu. Afotuo bɛn na wode ma saa nnipa no sɛ, ɛba no saa a, nsa ayɛ, na mmom no, yɛwɔ abusuakuo bi wɔ hɔ a wɔde wɔn bɛdɔm wɔn a wɔbɛtumi aboa no? Yoo, atiefoɔ, yɛsrɛ mo, sɛ ɛba no sɛ wowɔ yareɛ wei bi a, mfɛre. Nni wo ho awu, ɛnhyɛ daa mu. Na mehyɛ daa mu, na mempue. Na minim sɛ menka nnipa ho, esiane sɛ na minim sɛ seesei no menyɛ nipa a mitumi kɔ nnipa mu. Nanso mihyiaa m'America abusua no. Seesei mitumi pue, mitumi kɔ nnipa mu. Nanso mepue no a mekɔ nnipa mu no, aduro ka me ho oo. Sɛ manom aduro a, sɛ manom aduro a, yareɛ no ɛbɛba. The ba a mɛyɛ dɛn? Ɛba a, kyerɛ sɛ w'ankasa no, ɛte sɛ nea woafiri wiase o, anaasɛ wiase mpo kɔ n'awieeɛ. Wonnim baabi a wonenam, wonnim baabi a w'adwene nso wɔ. Enti sɛ nnipa bi anhyia wo a, wobɛyɛ dɛn? Enti mesrɛ, mommoa m'amammerɛ, m'amammerɛ kunu ntumi ntɔ nkɔso. na wɔmmoa obi biara a ɔwɔ saa tebea no mu. Sɛ nnipa bebree wɔ abɔnten, mehu bi a, na me werɛ ahow. Sɛ enti nka me nso sei na nka merebɛyɛ. Enti nka mebɛnenam abɔnten sei, ama me ho ayɛ potɔɔ, nanso mehyia a mɛmmerɛ pono. Nyame adom.
Yiw, atiefo adɔfo a mohwɛ mohwɛ Mamlep TV, sɛ wowɔ fie anaasɛ nea wowɔ biara na sɛ wo nso wo ba bi anaasɛ wo dehyeɛ bi wɔ ɔhaw a ɛte sɛyi a, mma no nha wo. Mɛ Mamlep TV, yɛwɔ Fumeswa ab Kyirikurom Aboagye Estate, Mamlep TV, yɛwɔ Fumeswa Kyirikurom Aboagye Estate, woba hɔ a, yɛwɔ anɛɛsefo akuku dam wɔ hɔ, Saa ara na yɛwɔ asɔfoɔ mpanimfoɔ nso wɔ hɔ a wɔbɛboa wo mpaebɔ mu, kasakyerɛ mu, ne afotuo mu. Baabi a wo nso wowɔ wɔ wiase baabiara no, baabi a wo nso wowɔ wɔ ewiase baabiara no, na sɛ wopɛ sɛ wobɛboa Mamrep wɔ akwan horoɔ nyinaa so a, yɛn ahomatorofoɔ no nie, ɛyɛ 0240, ɛyɛ momo namba.

26 92 0248 76 26 92 Ahoma ahomatrofoɔ no ara nso na ɛretwam wɔ yɛn screen no ase no. Nti wohwɛ screen no ase a, wobɛhu sɛ ahoma ahoma na wobɔɔ so yi no, ɛwɔ screen no ase. Wobɛtumi afa. Sɛnea wode hyia bi wɔ adwenemhaw saa bi, anaasɛ mpo wowɔ mmoa soronko bi a wopɛ sɛ wode boa, ɛyɛ memory po a, wubetumi afrɛ ahomatorofo yi. Anaasɛ mpo wokɔ anaase ntentan fidie no so a, ɛyɛ www dot memory dot org, www dot memory dot. Ɔk, wo kɔ hɔ a, wobɛhu Mamre, na wo ne Mamre atumi adi nkitaho. Na mmoa biara a wo nso wopɛ sɛ wode boa Mamre, anaasɛ wo nso a wuhia mmoa fi Mamre po hɔ no, woba a, yɛbɛboa wo kamakamakama. Nyame yɛ adom a, da foforɔ, yɛbɛsan ahyia wɔ Mamre TV so. Me din de Wɔfayima. Meda wo ase sɛ wohwɛɛ me.